Әм торалар мәчет янында, беренче этажда. Ә без припаркуемся вот тут. Менә без авылда инде. Зарядка беткән иде, төшереп тормадым. Сәгать безнең 7 арты тула. Хоккей карыйбыз, хоккей видеосын күргән идегез инде бабай белән. Ә безнең һәр авылда шундый сервант булырга тиеш. Мен карагыз, безнең шундый сервант. Сервантус. Моторым ятып тора. Безнең крутой палас. Айрым видеода төшергән бар бу палас турында. Монда менә сервантус. Так, бу кем? Бу бу белмим менә. Монда Нҗапар апа, менә бу Әнкәй безнең. Без Әнкәй дибез Сәбине. Менә бит мин ашаган бит, әйме?

Ильнур,
күрерсең сымак мәктәптә.
Шукмы? Ә? Шук, шук. Шуклыгы юк була югын, но сорауны бирә икән. Укытучы ул битәр бит баладан сораган да, Өйләрдә сорамаган. Торганда ничә тиеннән сорамаган. Мин дә куеп китәм.
Хәзер мин кереп киттем. Бу бала шундай нигә калды. Башка төрле ярап түгел инде ишек алдында. Эй, бер вакыт чыксам, шуның тавышына менә җилен каплап алган җиргә, белгән шикелле, әтәч булмас инде.

Җәй буе әйбер пешереп ашатып бирә идем. Җәй генә ике капчыгын бетердем. Көн саен ир табалак күк ишкүләрне. Ир табалак, оста мондый мондый табалар белән мунчалының ниче бар иде. Анда кыймак пешерәдер ик, бәреш салалар ик, бөтенесен шунда эшлидер. Болар ташып алып китеп ашап кына йөриләр.
Баршаңызга хәерле иртәләр. Сәгать 7 ярты. Без авылда, бабай эш бар ди. Әйдә. Иттек ди, менә тордык. Ага, киттек бабай. Яра, яра, маташмыйм.

план шундый карны менә теплицага кертергә хәзер шәп атабыз тиз тиз генә теплицага Керәр, аның белән бә төшмә инде. Ха, сүндерәм.
Бумба. Парны төшереп алам. Ә, тукта.

Все, барсы да әзер. Тутырдык, бар да яхшы. Молодцы. Киттек. Нәрсә бай? Сезгә ибәргә күкәй юк. Күкәй бар бездә. Бар мыни?
Илүзәләрнең әтиләре Менә болай безгә җибәрә. 20 шәр штук алып китәбез гел атна сайын. Бик күп күкәй. Күкәй тавыклары байтак мәрмә.
Ну, көнгә бер икене сала инде ул. Җыела керен генә шулай. Кая бер ике түгел, бер ике түгел, 4 5 6 җыела әле көнне. Салган битсен дип ниләргә җибәреп барабыз.

Тәмле булсын дим. Нигә?
Нигә?
Ашың тәмле булсын дим. Ә, нигә булсын?
Кәй кисә. Тәмле кисә.

Без дә төшә, әйдә, аралашабыз. Ә?
Әйдә, сөйлә, тазарганны. Тазарган миңа хәзер менә җабыгарга кирәк, әйдә ашарга кирәк. Төнки әйдә ашап кына син киленә аласың. Бу ятның аның бер торыгы да юк. Әйдә, дөрес әйтәсең. Шуңа әйтәм, дөрес туклану. Әле инҗедәген ике килога җабыкканым, ди, камырай бергә ашамыйм хәзер, ди. Мин дә тырышам. Исең без дә ашыйбыз.
Көне төне ашыйбыз бу рәхәт белән бер дә җан тагармыйбыз. 55 кило мин хәзер. Бабам 66 мы? Ул 66. Бара бәхетле, тәүфиклы, дүрт саны төгәл миһәрбанлы балалар бирсен Аллаһ Тәгалә.

Давай, бой. Апрельдә күрешербез, әме? Рәхмәт. Шалтыратырмын кайтып җиткәч. Хәзер киләсе видео Казанда була инде, карарсыз дусларым, матурларым.